Аның аккаунтына Рөстәм Нургали улы Миңнеханов үзе язылган. Ул Instagram ярдәмендә татар телен шомарткан. Һәм ул Эзлим сине дигән проектны тормышка ашырып, үзе дә көтмәгән, көтелмәгән нәтиҗәләргә ирешкән. Бүген бездә кунакта кем дисезме? Бүген Хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта Татар малай һәм аның хәләл җефете Илүзә, ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Әссәламәгаләйкүм. Дусларым, матурларым, исәнмесез. Гадәттәгечә дусларым, матурларым, үземне Instagram бите карап утырган кебек хис итеп җибәрдем. Э, дусларым, сезнең э, Тормышыгыз гел инстаграмда гел ютубта тормышыгызның ничектер реалити шоуга әйләнеп бара кебек тоймыйсызмы
беләсезме э, социаль челтәрләр гомумән э, бөтен кеше бөтен кешенең тормышы хәзер реалити шоу кебек чөнки бөтен кеше үзенең тормышын э, үзенең тормышы турында сөйли әйме хәзер инде төрле сторис дигән әйберләр килеп чыкты мәсәлән инстаграмда Хәр биш минут саен мин монда киттем, мин моны алдым. Моны Шуңа кү- ашадым.
Әйе, шуңа күрә моны монда күрдем. э, минем генә түгел, һәрбер кешенең сәхифәсе реалити шоу, үзе бер Мгм. үзе шундый. Шуңа күрә э, реалити шоу э, дигән теге ничек әйтим?
Сез курыкмыйсыз инде бу әйбердән. Курыкмыйм, әйе.
Чөнки бөтен кеше күрсәтә эшен. Без инде безнең язучылар күп, шуңа күрә безне күбрәк кеше белә, без э, күбрәк кеше карый. Бүгенге көндә рейтинг дип әйтәбез телевизорда. Кемдер бар, не рейтинговый шоу, кемнең бар рейтинговый. Безнең менә реалити шоу рейтинг белән. Ничә күп, ничә мең язылучы бар? Хәзерге вакытта 70 78 мең 200 язылучы. Синеке, синеке Илүзә?
Минем 9 мең була инде. Син не, башлап уже 9 мең инде. Башлап кына килүче блогер инде. Син э, Хәләҗевтең ярдәмендә шулай э, популярлык казандың, шулай бит? Э, алай дип тә түгел. үзе алып баргач, үзе кызык э, язулар язгач, үзенең дә өлеше бар. Мин дә мин аны аркылы теге э, кызык алып бармаган булса, аңа кеше кушылмый. Шуңа күрә аның да э, зур эше бар. То есть 50-гә 50, 50-50, 50-50. 50-50, аңлашылды. Тик шулай да, э, менә син аны билгели башлагач кына бит инде, минем илүзәм, минем илүзәм дип билгели башлагач кына кеше аның битенә кереп карый. Кызык Шулай, булмаса, шулай.
э, дөрес инде, әйе, мин аннан чыгып китәм, карамыйм. Ансы шулай инде. әйе.
Ага, э, Ә син дә блогерлык э, һөнәренә иреңнән өйрәнәсеңме? Әйе, ул миңа инде кайбер ниләрне ничек куерга, кемгә ничек икәнен, ничек пост куерга икәнен өйрәтеп барды да һәм анардан өйрәнеп Аның үзенең тәртипләре дә бармыни әле? Тәртипләре бар, әйе, менә әле менә шулай өйрәткәч, хәзер әйтәм, моны өйрәтәсе калмаган дип, чөнки Сине дә арттырамыни?
Арттыра.
Безнең статистика карасаң, мәсәлән, менә минем 78 мең, аның 10 меңеме, аны күбрәк кереп карыйлар. Карыйлар да язылмыйлар теге спецагент кебек керәләр дә, карыйлар да, тикшереп чыгалар да, чыгып китәләр язылмыйча. Ә син аны каян беләсең, кем кергән дә, кем караган? Лайклардан Кем икәнен түгел, статистика бар. Чөнки, мәсәлән, Э, ун мең язылучы э, атна эчендә егерме җиде мең кеше кереп карый мин андай актив блогер булмагач белмим инде ул теге хәзер хәзер җиңел бөтенесен карага ул статистиканы блогерлар гына карый аламы әллә мин үземнең битемне сез үзегез дә карый аласыз әйе фейсбукка бәйләсәгез әйе бөтенесен карап була бөтенесен карап була аңлашылды ничә яшен кайда нинди шәһәрдән кергәнен бөтенесен Ага.
Менә сез э, бу сезнең образлар гынамы, әллә сез чыннан да менә тормышны ничек бар шулай м, күрсәтәсезме Инстаграмда? Әллә бу образлар Тома гынамы? торып җавап бирә әле.
Мин бернәрсә дә яшермим, ничек бар, шулай күрсәтәбез инде. Һәм э, Ренат үзен әсә булса төшергәндә, м, мәсәлән, авылга кайткач инде, без әллә ни кылындык дип җибез, ничек бар, шулай кызык иттереп төшерәбез дә һәм инде ул аны. Тик шулай да синең әйткәнең бармы, мин бу видеода ямьсез төшкәнмен, э, куйма моны дип кисеп алганыгыз бармы? Әйе, бар.
Мин үзем яшамасам, матурым куйма инде аны дип, шулай алма инде дип куябыз. Син тыңлыймсың?
Әйе. Әллә әйтәме?
Юк, мин менә авыл темасын төшерәм, мин кызык булса инде, ул кызык миңа да ошаса, ул кызык ярар инде калсын дигән дә ул Хакыйкәттә ул элегрәк шулай иде, ә хәзер инде мин иләштем, ул керде. Ә менә шушы тормыш рәвешегезне э, яманлаучылар, бик ошатып бетермәүчеләр бардыр инде. Андыйлар юк түгелдер. Әй, без инде аларны хейтерлар дибез, әйме? Хейтер ул татарча ничек була? Хейтер безнең телдә? Хейтер шул теге Хейтер. диванда утыручы войска дип әйтәбез, диванный войска. Э, ләкин инде э, конструктив критика критика булса, без аны әйбәт дип кабул итәбез. Ә инде менә Бар теге мәгънәсез алар теге сүгенү сүзләре язалар. Шундыйлар. А былай күбрәк күбрәк позитив яхшы гына язалар. 100% дисәк шул 0,5% бар инде менә шундый хейтерлар.
Аларга нәрсә өчен кирәк соң бу? Аларга акча түлиләрме аның өчен?
Юк инде.
Мәсәлән, менә э, кичә э,
кибеттә алтын әйбер алдык та инде менә Мөселманнарга ярамый дип язалар, күбесе язалар, менә шундый тәнкыйть рәвештә язалар, нигә алдың дип, теге менә бул да инде бер төрле критикага керә бит инде. Мәсәлән, э, киенгәндә мин гел кепка киеп төшәм, әйме түбәтәй түгел. Нишләп татар малай син татар малай дип әйтәсең үзеңне? Кепка киеп йөрисең. Менә шундыйлар инде. Ул теге бик начар да тәнкыйть түгел. Менә алар үз фикерләрен әйтәләр инде. Ул булырга тиеш. Без аны теге кабул итәбез, ләкин инде мин әйтәм, 21 гасыр минем инде үземнең э, имидж образ бар, шуңа күрә гафу итегез, менә шулай дип. Аннан соң күз тидермә дип гел язалар инде. Мин әйтәм, без әйтәм, блогерларның әйтәм, иммунитет. Шуңа күрә без менә ул тәнкыйтьне әзрәк э, йомшартып, Алар, аларга җавап бирәбез, гел җавап бирәбез. Юморга борга тырышасыз, Әйе.
гадәттә. Син элегрәк бит инде менә мин өйләнәм, мин туйга акча җыям, шуның өчен реклама э, эшлим дидең, Әйе, шуның әйе. акча эшлим дидең. Ә хәзер нишлисең инде? Хәзер Хәзер, түлисеңме? хәзер э, рәхәткә чыктык. Акча бер керә башлагач. Әйе, әйе, ул барыбер э, кешегә авыр булмасын дип барыбер теге авыр кермәсен реклама дип тырышабыз әй мәсәлән атнасына берәү булса менә безнең дә күңел тыныч язучылар да язмыйлар тәнкыйть итеп әйме димәк инде менә э, бер ай эчендә дүртәү булса э, ипотеканы әйбәт җиңел түләнә әйме кварплата да түләнә әзерәк э, кич белән чыгарга да акча бар дип менә шуңа күрә инде дәвам итәбез Шуны карамастан, э, хәйрия темасына гел күтәрәбез, сәйме гел э, күбесе уйлый гел акча куябыз дип, акча түгел, без аны бушка да куябыз. Мәсәлән, берәр татарча э, тапшыру бар бара икән, әйме. Берәр юмористик татарча нәрсә икән, яңа гел куям, афиш итеп, бушлай акча алмыйча әзрәк популярлаштырырга, кеше белсен дип, барсыннар дип. Шуңа күрә Хәзер ТВда әле яңа канал, сез бит инде бездән акча алмассың, шәт, менә безне рекламалау өчен. уйлармын әле.
Ничек тә сөйләшербез, әлбәттә, менә без чын күңелдән монда килдек, әйме менә сез чакырдыгыз. Без әзерәк планнарны да алмаш теге әзерәк мәйтәм бер беренче беренче мәйтәм мотор мәйтәм беренче тапкыр барабыз, гаилә белән мәйтәм барыйк әле мәйтәм ул кирәк нәрсә. Минем дә Илүзәнең мәсәлән фикерен тыңлыйсы килә менә шулай теге. Ләкин Илүзә үзенең фикерен әйтергә бик ашкынып тормый. Тыйнак татар кызы буларак. Дәшми утыра, Илизә син дә. Яла зирәк, практикасы юк менә шулай теге телевидениедә утыра. Ну, ала бирса, өйрәнәбез.
Әйе, үзе өйрәнә, үзе өйрәнә. Үзе өйрәнә, ярар.
Әйдә беренче сөйлә инде Илизә, кем булып эшлисез? Сез бит инде менә блогерлыктан гына килгән акчага яшәмисез, билгеле? Ипотека түләргә кич белән чыгып керергә акча җитә дисең дә син. Шулай да бит инде сез хөкүмәт эшендә хезмәт куясыз. Бик дөрес.
Кем сез хезмәтегез буенча, һөнәрегез буенча? Әйтеп китим, э, мин ул темага гел күп сөйләргә яратам. Мин үзем 17 яшьтән эшли башладым әйме. Э, бик күп эшләр алмаштырдым. Мин э, телефонда да саттым, мин сварщикта булдым, мин охранда да эшләдем, банкта да 5 ел эшләдем мин. Тәгәрмәчләр саттым. Бик күп хөнәр тупладым мин үземдә. Хәзерге вакытта Центр креативных технологий Луна дигән. Без төрле э, шәһәр күләмендә, э, республика күләмендә бәйрәмнәр ясыйбыз. Ул инде э, теге кем җырлаудан башлап, теге пожар машиналардан башлап менә шулай бөтен под ключ дип атыйбыз инде. Шундый зал бизәүләре барсын барсын. Әйе, әйе. Менә бөтенесен
Ә сез? Илүзә, Илүзә, мин дә әйтеп китим инде, Илүзә хәрге вакытта эшләми, но без аны язылышырга бик әйтмибез. Ул җәй туйга кадәр эшләде. Туйдан соң инде ул мегада эшләгәч, графиклары Сиңа ошап бетмәде? Белмим, ни дип китәм.
Мин үзем

Һәм инде без унбергә хәтлек кенә калсак та, без унике берлә дә кайта идек. Чөнки залны җыештырып, инкассацияләрне җыеп шулай. Әй, мин ул бик ошап бетмәде, шуңа күрә әйтәм, әйтәм, минем бер төрле менеджер булышсың, акчасына ты көлеп әйтәбез инде, акчасына әйтәм, түләрмен. Давай, зинхар, әзрәк э, бергә булыйк, дип. Хәзерге вакытта менә бергә эшлибез Үзеңә күңелсез түгелме соң өйдә утырырга? Юк. Мин дә хәзер Ирнаттан өйрәндем инде. Теге Instagram челтәрләрен тоже үзем алып барырга тырышам. Э, Кешеләргә кызык булсын дип. Ул әйе. Ул үз- үзе бер зур эш ул. Алып бару. Шулай. Аның а, бик күп вакыт кирәк бит Әйе, аңа. менә әле менә э, теге өйдә утыру дигәч, әзер клип куйдым. Без э, Җәй көне сәяхәттә булдык әймен Татарстан буенча. Без гел бөтен җирдә йөргәлибез, гел бергә э, йөрергә тырышабыз, чөнки мин үземне бер үземне уже кабул итмиләр. Әле җифтең кайда дип, Илүзә кайда дип бөтен Илүзәне белә. Шуңа күрә без инде менә э, бер татар блогердан менә шулай гаилә блогерына әйләнәбез инде. Безне гел икебезне көтәләр. Бөтен кеше күрәселәре килә, селфи төшерер икебез белән бергә шуңа күрә без инде уже татармай түгел уже популярлыкка әзер идеңме соң сине кыенлык тудырмыймы синең өчен э, баштан әзер түгел идем кыенрак ялдырта иде аннарысы инде ринат куя бара бара ничектер ияләштем үзем дә хәзер хәзерге вакытта уже үземнең дә куясым килә теге кешеләрнең мнениеларын тыңлыйсым килә инде ә менә гел шулай игътибар үзәгендә булу ардырмыймы ул Берәр атнагамы һич булмаса бер көнгә генә булса да инстаграмны ютубны телефонны гомумән сүндереп куеп үзегез өчен генә яшәп карыйсыгыз килмиме
киләдер дип уйлыйм юк менә мәсәлән кеше бит ничек итә менә мин аны илзүгә әйтәм инде кеше безне инстаграм аша гына белә име без бит тормышның биш өч процентын гына күрсәтәбез мәсәлән менә мин бүген авыл шәһәргә кайткач әти аны янына Мин ял итәм мин Инстаграмнан. Мин иртә белән бер фото куям да, элек әзерләнгән. И уже көне буе ял итәм. Ләкин аны кеше Ренат көне буе Инстаграмда утыра дип уйлый. Инде шуңа күрә аерым теге э, э, отложенный постинг бар. Аны куйдың да син ярхатлап ял итәсең. Ну, кеше инде менә көн сайын с- уйлый дип, те- көн сайын утыра дип уйлый. Мин минем вакыт ял итәргә күп. Ну, Менә Хәйл үзе теге начинающий блогер булгач, өйрәнә торгач, күбрәк вакыт үткәрә. Ә мин инде мин бер төрле профессионал булгач, әйе, мин уже аерым бер-ике көн эчендә дә менә теге материал әзерләп куям. Шуңа күрә миңа җиңел. Ә минем дә әйтеп китәсем килә. Ренатның кайвакытны интернеттан ял итәсе килә. Ә менә мин үзем Куйгачсың инде интернет челтәренә. Киресенчә кереп, кызыксынып, карыйсым килә, нәрсә язганнар икән, Ничә күпме комментарий, ничә күпме лайк. лайк, әйе. Ага, Күпме просмотр икәнен. Шулай. Шулай.
Э, Дусларым, берничә мизгелдән без сөйләшүне дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк.

Пәйгамбәр саллаллаһу Акса мәчетеннән җиденче кат күккә кадәр, хәтта аннан өстенрәк тә Сидратул Мунтаһа дип аталау. Кайчан менә э, теге бөтен менә кешенең акылына сыймаган нәрсәләрне Аллаһ Тәгалә күрсәтә аңа. Мигъраж кичәсендә. Сидратул Мунтаһа ул Конечный лотос диләр инде аны. Анда бүтән берәй бер юк диләр инде. Әмма Аллаһ Тәгалә аның ул пространство эчендә түгел. Аның урыны юк, пространствосы да юк. Аның ниндер бер билгеләнгән теге утыра торган урында юк. Не времени, не в пространстве диләр аны, Аллаһ Тәгалә турында. Менә шул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Мигъраҗ кичәсендә нәрсә белән килеп чыкты шушы Мигъраҗ кичәсе? Аның агасы Абу Талиб гомере буе аны тәрбияләп үстергән. Иң яраткан хатыны Хадичә вафат була. Ул бер елда бөтенесе. Һәм ул бик бик зур кайгы кичерә 53 яшендә һәм Аллаһ Тәгалә аны үзенең тарафына мендерә. Тән белән һәм җан белән. Һәм инде шушы төнне Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә җәннәтне дә, җәһәннәмне дә, ахирәтне тулысынча барзахи тормышларны бөтен пәйгамбәрләр белән очраштыра. 124 мең пәйгамбәр бар, бөтенесе белән дә очраша. Җабраил алейхиссалам хәтта анда мен алмады. Менә башка пәйгамбәрләр, мәсәлән, бөтенесе сөйләп килделәр. Җәннәт бар, җәһәннәм бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм сөйләп кенә чикләнмәде. Ул анда үзе барып кайтты. Ул үзе үз күзе белән күреп кайтты. Җәннәтне дә, җәһәннәмне дә, җиде кат күкне дә, җиде кат җирне дә, андагы пәйгамбәрләрне дә, андагы әхәлләрне дә, андагы кешеләрне дә, хәтта э, вафат булган инде җаннары кыяметне көтеп утырган э, кешеләрне дә күреп кайткан. Һәм шуннан соң ул беркайчан ди көлмәгән. Шушы төннән алып, алар бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең көлгәнен бер кеше күрмәде. Елмайды, ләкин көлмәде бүтән. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы төндә Аллаһ субхана ва тааладан бер әйтергә кирәк фәрман ала. Намаз укырга Аллаһ Тәгалә әмер итә шушы төндә. Биш вакыт намаз, менә шушы төндә Аллаһ Тәгалә әмер итә. Башта Аллаһ Тәгалә әмер итә 50 вакытны. Аннары Муса алейхиссалам ул теге күктән төшә бит инде. Төшкән саен кире аска Муса алейхиссалам әйтә, синең өммәтең 50 вакыт намаз күтәрә алмый, бар Аллаһ Тәгаләнең киметүне сора ди. И шулай берничә тапкыр менеп төшә пәйгамбәребез 5 вакыт намаз төшкәнчә. Тагын киметүне сора ди Муса алейхиссалам. Юк, мин бүтән сорарга оялам ди. Шунда Аллаһ Тәгалә әйткән, әгәр дә 5 вакыт намаз укысагыз, 50 вакыт намаз кебек була диде. Һәм мөминнең мигъражы ул намаз диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва э, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә ул төнне, турыдан туры. Мәсәлән, Коръәнне, менә бу китапны Җәбраил алейхиссалам тулысынча Коръән китабын иңдерде 23 ел дәверендә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва 23 ел дәверендә Җәбраил алейхиссәлам шушы китапны пәйгамбәребезгә иңдерде. Ләкин Бакара сүрәсен соңгы ике аятын Җәбраил алейхиссәлам иңдермәде. Бакара сүрәсен соңгы ике аятын Аллаһ Тәгалә Мигъраж кичәсендә турыдан туры пәйгамбәр саллаллаһу бирә. Алар бер-берсе белән сөйләшәләр шунда. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шушыннан Кире җир йөзенә төшкәч, әнә ул хәтта галимнәр әйтәләр, тарих галимнәре, ислам галимнәре, Пәйгамбәр саллаллаху кире Кәгъбатуллага килеп төшкәндә, яткан урыны суынып бетмәгән була ди. Ягъни вне времени, не в пространстве, шушындый җирдә Пәйгамбәр саллаллаху була, анда вакыт юк. Анда вакытның микъдары юк. Ләкин шул вакыт эчендә ул бөтен дөньяны, икенче дөньяны, ахирәтне күреп кайта. Аллаһ Тәгалә белән сөйләшеп кайта. Ул безнең акыл белән үлчәп карасаң, анда бәлки бер ай үткәндер бәлки, бәлки бер атна үткәндер, аны әйтеп булмый. Ләкин ул кайтканда әле суынмаган була урын. Вакыт туктала аның өчен, дип әйтәләр галимнәр. Хәм инде менә хәтта үзебез дә йоклаган вакытта бер генә минут йокладың, әмма ләкин әллә нинди төшләр күргән мөмкин. Бер минут эчендә. Менә теге троллейбуста, автобуста йөргән кешеләр белә инде аны. Арып йокыга китәләр, и бер минут йоклады инде ул. Бер минут эчендә әллә нинди төшләр күрә. Бабасын да күрә, әбисен дә күрә, әллә кая барып кайта ул. Бер атналык бер төш күрә ул бер минут эчендә. Бер атна нинди бер гамәл эшләгән бу. Каядыр барган бу, нәрсәдер эшләгән бу. Так, әзрәк кенә бәрелде тәрәзәгә. Автобусның уянып китә. Караса бер генә минут йоклаган. Ә бер гасырлык, бер атналык, бер айлык төш күрергә мөмкин кеше. Шуңа күрә монда гаҗәпләнерлек нәрсә юк. Аллаһ Тәгалә өчен вакыт ул бер нәрсә түгел, чөнки ул вакытны Аллаһ Тәгалә э, бирде безгә. Без кай вакытта хәтта кызганычка каршы кешеләр әйтәләр шулай, вакыт юк дип. Намаз укырга вакыт юк, эшләргә вакыт юк. Менә шушы кыйссадан кеше аңларга тиеш. Вакыт ул Аллаһ Тәгалә биргән безгә. Вакытны Аллаһ Тәгалә яраткан. Ул аны безгә биргән. Һәм инде ул безнең өчен ул вакыт дигән төшенчә бар. Аллаһ Тәгалә өчен э, һәм ахирәт өчен ул вакыт бераз киңрәк мәгънәдә. Бәлки анда андый үлчәмдә түгелдер, бәлки андый микъдарда түгелдер. Бәлки анда башка төрледер. Ләкин вакытны Аллаһ Тәгалә бирә. Әгәр дә кеше биш вакыт намазын укып, гамәлен дә башкарса, эшен дә башкарса, минемчә, Аллаһ Тәгалә шушы эшләгән кешегә вакытны ничектер бәрәкәтен бирәчәк. Ягъни вакыт аңа әзрәк күбрәк кебек тоела башлый. Һәм инде ул бөтен нәрсәгә өлгерә башлый. Намазсыз кеше ул бер нәрсәгә өлгерми. Чын мәгънәсендә бер нәрсәгә өлгерми. Чөнки шайтан да эшли бит әле монда. Ты что, малай, хәзер малай моннан китәсең икән? Шундый бай кешеләр килә синең яныңа, прибыльне югалтасың. Куркыта. Икши намазында калдыра, шуның аркада. Ала ул прибыльне бәлки, миллион сумын сата бәлки аны миллионга.

материализм белән генә яшәүче кеше ди алар э, кемгә охшаганнар менә шушы учак яндырып җибәргән кешегә охшаган ди бер заман ди аллаһ тәгалә шушы учакны ничи ди э, учак янып китә но учакны нурын ала ди учак бар нуры юк аңлыйсыңмы мәгънәне Ягъни яктылык юк, бәрәкәт юк, тынычлык юк, рәхәтлек юк. Ну ул бар, ул яши. Ләкин нуры юк. Файдасы бармы бу тормышның? Әлбәттә юк. Шуңа күрә Мигъраҗ ул безнең өчен бик зур бер дәрес дип әйтер идем. Рәхмәт.
Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ каналында Хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген бездә кунакта блогерлар Татар малай һәм Татар кызы. Ягъни Ринат һәм Илүзә Галиәхмәтовлар. Ринат, э, хәдистә менә шундыйрак сүзләр бар. Мөселман башка мөселман кешесенә бер кайчан да кул белән дә, тел белән дә тимәс зат. Миңа калса, синең Instagram битең нәкъ менә шушы гыйбарәгә, шушы хәдискә туры килә. Бик дөрес.
Ә, Мин дә үземнең ә, сәхифәне хәләл дип әйтәм, әйме. Мин ә, кеше турында бик ә, сәясәтне яратмыйм, әйме. Кеше турында нәрсәләр гыйбрәтләр язарга яратмыйм мин. Гел яхшылык, ә, гел позитив. Ә, Бер мисал китерәм. Ә, Бер ел элек ә, автобуста бер яшь малай Бер әбигә урын бирмәде. Шуны төшереп алдым да, аның турында яздым. Нигәдер уйладым, мине теге мине якларлар дип, теге молодец, менә шулай урын бирә кирәк. Юк, яртысы яман, яманлады. Син э, кеше турында алай язырга тиеш түгел. Э, ул дөрес түгел. Э, бәлки кешенең э, аяклары авыргандыр, теге кайгы вакытыдыр. Шуңа күрә инде шуннан соң үземә зур шундый Әйбер Дәрес куйдым. алдың? Дәрес алдым, әйе. Үзем, үзең сәхвә булгач, үзең турында сөйлә, гыйбрәт сатма. Әйбәт бул, яхшы бул дип, менә шулай уже, уже теге. Алды мин үземә шундый нәтиҗә чыгардым, әйе. Аңлашылды.
Шундый әйберләр бар. Ә син үзең басып бара идең инде вакытта. Мин мин утырып барадыр.
Юк. Ни өчен син торып урын бирмәдең? Мин еракта утырдым, анда бик кызык хәл иде. Әле кондуктор да әйтте ул малайга бас дип, әйме. Без инде ул басмагач аптырап киттек. Артта бүтән ике урын торып басты инде без. Анысы торып бастык. Анысы инде утырга мен утырга уже уйлар да юк иде. Бүтәнебез утырып бастык. Бүтәге урыннар буш, без басып басып торабыз әйе дип. Шуңа күрә инде менә теге җинчакты төшерәм, төшерәм дип аны сөйлим дип. Аннан соң инде бетердем. Ул закон буенча да дөрес түгел икән, аны юристлар күп язды. Син кеше рәнҗетергә тиеш түгел. Синең охват синең зур. Шуңа күрә давай Хөкем итәргә безнең хакыбыз юк, шулай бит дөрес әй ул.
Нәтиҗәләр чыгарды мин үземә. Башкаларга да нәтиҗә булганда мин шундый. Ә ул иптәш үзе урын бирмәгән иптәш язмадымы? Э, мин ием ул сәлам. Юк, аннан соң инде мин аны икенче төрлерәк яздым, барыбер яздым мин аны икенче төрлерәк. Мин анда теге ул вакытта Ждун дигән бик кызык персонаж бар иде. Шул малай өчен Ждунны куйдым да инде и э, э, язганны әкият дип яздым. Борын-борын заманда яшәгән ди малай дип менә инде аны ул бар мисал итеп калдырасы калган инде. Персонажсыз, кешесез, но менә барыбер Кешегә менә урын бирегез дип менә ул теманы күтәргесе килгән иде. Мхм. Әзер переиграл. Аңлашылды.
Димәк, э, блогер булу бу әле драматург булуны да таләп итә, язучы булуны, журналист, фотограф, э, кем анда тагын? Видеограф, монтаж. Буларны яңадан өйрәнергә туры килдеме менә бу эшләрне, бу һөнәрләрне? Э, моны яңадан э, моны укып э, карап кешедән кешедән киңәш алып хәзер дә менә мәсәлән минем укучым була инде илүзә име илүзә үзе монтаж ясый миңа мәсәлән кызык аның теге ничек ясаганын карарга име ничек нәтиҗәсен карарга журналист ягыннан да укыйм әйм аннан соң әле журналист кына түгел төрле блогерларны да карыйбыз теге үрнәк алабыз ничек иткән микән төрле мәсәлән мин лидерлар турында укый башладым Без бит менә барыбер э, кеше күп карый. Ничек аларга э, влияниенең татарчасы ничек әле безнең шул ничек аңа тәэсир тәэсир итергәме? Э, гел көн сайын үзебезне арттырабыз, үстерәбез көн сайын яңа хөнәр, көн сайын яңа информация, әйбәт булырга дип, күбрәк кешегә файда китерергә дип, шуңа күрә без супер менеджерлар инде без. Моны үзлектән генә өйрәнәсезме, әллә инде ниндидер бер махсус мәктәпкә барып өйрәндеңме менә шул монтажлауны, нине берәр белгән кешедән өйрәндеңме? Э, үзем, үзем өйрәнеп, хәзер безнең җиңел смартфонда бар төрле приложениелар, әле э, бушка да бар иде, хәзер сатып та алабыз. Бик җиңел, э, үзең өйрәнеп, һәр нәрсәне эшләп була, үзең өйрәнсәң, үзең карасаң, үзебез инде, чын күңелдән үзебез. Мәсәлән, мин үзем. Син Илүзә? инде ирең өйрәтә, шулай бит? Мин Илүзә? инде Ренат өйрәтә, әйе, э, була шундый ниләр, нәрсә, мин нәрсә сач чыгарасым килсә, минем телефоным айфон булгач сон, мин инде Ренатка әйтәм, пожалуйста, миңа э, татарча җыр белән куеп бир әле дип, үземнең э, ясаган видеомны җибәрәм дә, һәм Илүз миңа татарча музыка белән куеп җибәрә. Айфонда андый Юк мөмкинлек шул. юкмы? Әйе. Анда андый мөмкинлек бар инде, просто аңа акча түләргә кирәк. Ә Android-та җиңелрәк, без инде рәхәтләнеп э, интернеттан ала алабыз да, и Иә, төрле иә. җирне куя алабыз. Ну, ала бирсә, бәлки быел инде телефон алмаштырырбыз, кирәк менә шул блогерлык аркасында яңа телефон дип Маматром хыяллана.
Аңлашылды. Менә э, язылучыларны, ягъни подписчикларны кызыксындыру ниләре бардыр бит инде сезнең хәзер, хәйләләре ниндидер. Безгә дә бер-ике серне шишеп китмәссез микән? Китәбез хәзер.
Э, Илүзә үзенең берничә серен ача. Аннан соң мин ачамыйм, матурым.
Юк, ул син ит әле. Син ачмыйсыңмы ни?
Серләреңне? Э, серләр инде монда беләсез ничек, э, анализлап, төрле-төрле постлар карап, беләбез кешенең... Башта куеп карыйсың инде. Теге темага, бу темага. Инде ул электән килгән нәрсә, менә Куеп карыйсың, аха, бу тема ошый микән, киткән микән, комментарийлар, лайклар күп микән, шул бит аның теге э, актуальлыгын карыйсың. Шуннан соң инде, э, мәсәлән, табигатьне куйдың, шул кадәр лайк. Авылга килеп, э, авыл табигатен, әби бабайны төшерсәң, аха, күбрәк. Ә димәк инде монда аккаен гына ярамас, аккаен янына әби белән бабайны утыртып төшергә кирәк. Шуның э, аннан соң инде безнең э, Балалар темасын бик яраталар инде, әйме, өлкәннәр темасын, сугыш темасын, әйме, туйлар темасын, күп теманы шул хәтирәләр темасын инде менә теге элеклектән менә язсаң берәр шул пост теге менә без менә элек бәләкәй чакта дип бөтенесе ие ие менә шулай дип ашау темасын теге яраталар шуңа күрә аннан соң инде тормышта ничек бар Шулай берен дә күрсәтсәң, кешегә җиңел, якын, ул аны үзен шулай хис иттерә. Без дә шулай итәбез дип, безнең дә шулай дип. Димәк, гадиерәк булган саен, әйе, кеше аны кабул итә. Бик дөрес, менә, менә нәтиҗәсен килдегез. Сере юк аның. Менә ничек бар шулай төшергәч, ул кызык, актуаль һәм инде бер серсез.

Ә яннан соң ә, менә э, Илүзә элегрәк, мәсәлән, э, берәр җиргә бара, анда эше буенчамы, анда и бер атнан соң шуны куя. Ул инде актуаль түгел. Мин аңа гел әйтәм, менә ничек бар, менә бүген икән, бүген иртәгә сиңа куярга тырыш, ул теманы күтәр. Мәсәлән, менә бүген кояшлы көн, әйме, ул фотоны куя, Иртәгә, иртәгә яңгырлы көн, бары кызык түгел ул. Ничек бар менә шул онлайн булсын ул, менә кешегә җиңел булсын, онлайн булсын. Хәзер инде үзен аптыратып бетерәм. Әйдә моны куйырга кирәк, куйырга кирәк. Әйе. Серләр шундый.
Ринат, әйтәле, менә татар малай, татар бабай проектына хәтле барып җитәр микән? Барып җитәр дип уйлыйм. Ләкин инде татар малай бренды калыр ул әйме. Балаларыма калыр, бәлки кызларыма калыр. Кыз була димени сезнең? Әле кем буласын билгеле түгел, мин инде болай уйлап, уйлап әйтәм инде. Вот. Күп кеше әйтә инде, син хәзер башта буйдак идең, ярар татар малай, хәбитен син үсәсең, хәзер син татар егет булырга тиеш, әй татар ир, төрле исемнәр уйлап чыгаралар. Ләкин инде татар бабай да булам инде. ләкин аны әйтәм бит бренд үзгәрмәс сатар малай дип калам калам мин мин дә бер ике өч көн элек кенә әле шуның турында уйлаган идем әйтә менә олыгайгач инде ничегрәк куер икән ничегрәк пешерер икән нәрсә дип сөйләр икән дип анда инде балалар белән кызык алар оныкларын сөйли башлый безгә җиңел э, контент дигәч менә контентны бөтен кеше белән материалны безгә тормыш турында сөйләп баргач безгә җиңел Безгә уйлап чыгарасы юк. Без э, бардык менә тапшырудан соң авылга кайтып килербез, авылны төшерәбез әйме. Шуңа күрә э, тормыш та ничек бара, шулай мин инде үсә барабыз, шулай менә просто татар малай булып кала инде исеме генә. Әле күбесе именно исемне дә белми әле. Урамда киләләр, татар малай. Беләсең ничек шулай рәхәт теге Татар малай дигәч, әйтәм, рәхмәт.
Әле бит сезнең тагын берничә аккаунтыгыз бар анда. Татар Family, тагын нәрсә анда. Алары каян килеп чыккан нәрсәләр? Бер Ә. генә аккаунт җитмиме сезгә? Бер генә аккаунт э, җитә. Э, Мин үзем ашарга пешерергә яратам, әмма Илүзә бик мат, бик матур, бик тәмле пешерә. Э, Без инде, м, әйтәм, интернетта әзрәк бу җитми. Шул татарча булсын дип, милли булсын дип, әйдә әле менә бер шундый сәхифә ачыйк әле. тотар гаилә дигән. Ләкин инде менә без аны хәзер соңгы арада җәй, җәйләр көне, яз көне әкрен алып барабыз, чөнки вакыт та юк, әле ирендерә дә инде. Анда инде без үзебезнең пешергәннәрне куядыр, куябыз. Шуңа карамастан, э, иремеш алып барабыз, кеше белсен, кеше карасын, русча, русча да язабыз аны, татарча да, чөнки безнең милли ризыкны бөтен халыклар ашаймы, без теге аерым татарлар өчен генә түгел. Татар суперстар дигән бар безнең анда инде мин аны яңа блогерлар, яңа вайнерлар мәйданчыгы дип әйтәм. Анда кемнәр милли җанлы материал төшерә икән, мин аларны куярга тырышам. Алар теге танылсын дип, алар алар да татар интернетына күбрәк контент кертсеннәр дип, чөнки безнең яшьләр хәзер интернетта әзрәк телевидение үз эшен эшли инде, ә без интернетта үзебезнең эшне эшлибез дип, менә шундый э, хисләр белән алып барыла инде аккаунтлар шундый менә син аларны татар суперстарда рекламалыйсың алар менә сине узып китәрләр дип аларның подписчиклары күбәер дип э, курыкмыйсыңмы бер дә курыкмыйм менә андый мисал бар без менә илназ белән танышканда кызык мызык белән әйме әле ул э, минем бер унбиш мең ун мең иде хәзер минем җитмеш җидедән артык китте инде анын йөз меңнән артып китте моны инде Э, русча әйткәндә э, ученик превзошел учителя дип киресенчә миңа ул әйбәт күңелле менә шулай э, алдан да баргач ну мин барыбер теге тынычланам чөнки барыбер беренче татар инста блогеры дигәч миңа инде хоть мен әйтәм башкаларда миллион булсын миңа шулай дип әйтсәгез миңа шулай дип әйтсәгез мен әйтәм минем күңелем була Шуңа күрә бер дә кайгырмыйм, киресенчә миңа рәхәт алар. Менә менә без куйгач килеп чыктылар дип без аны гел үрнәккә китерәбез. Андый андый мәсьәләләр бик күп. Теге мисаллар без куйганнар, алар инде танылып киткәннәр. Ул рәхәт бәс мин прям әзрәк олы эш эшләгән кебек була ул, әзрәк файда китергән кебек. Шулай, милләтеңә.
Әйе. Гүзәл, синең әйтер сүзең юкмы? Алай булай.
Юк, була инде. Менә ул сәхифәләр турында, татар фамилия турында.
Ярар, әйтәм. Җәй көнне менә күбрәк мин хисләнәм пешерергә авылда нигәдер. Берсендә инде мин прям бер көнне прям күп әйберләр пешердем инде һәм тактам тактам әйбәт иде инде камерада гына шәп чыкмаган иде. Һәм ул тактаны минем шундый матур иттереп ниттеләр инде әйттеләр. Гаеп иттеләр. Әй, менә тактаң гына алмаштыр, ни дип, без инде халык тегени түгел. Тактага ниттелек. Мин зато матур иттереп пешердем, матур куеп керттем. Шул тактама бәйләнделәр инде вакытны. Ай, әдәм баласы таба инде һәр вакыт. Әй, шуны тәнкыйть итәр. Тәнкыйть дигәч, әзрәк кызлар инде ул шул бәлки шуның өчен уже пешермей башлады ну башламады инде рюкзак язгач ачты да менә сине юк аннан түгел э, төшереп дим инде төшереп аннан соң бит әле менә бер кысты буен пешерәсең аны егерме утыз минутта пешереп була ә төшергәндә төшергәндә аны өч сәгать пешерәсең малай тамак ача әйдә төшермибез ашыйбыз гына дисең шундый мисаллар да бар
димәк э, блогерлыкның Шул ягы авыр, син пешергән нәрсәләреңне идеаль итеп күрсәтергә тиешсең. Әйе, әйе. Тапта, бәрәңгең, бөтенесе, бөтенесе, пычагың, бөтенесенә бәйләнелер. Бөтенесе яңа булырга тиеш, кибеттән алган гына, ул одноразовый булырга тиеш, яңа бер меңгә пычак алдың, икенче көнгә икенче пычак булырга тиеш, ул һаман шул ук теге шул бер кием белән йөрмә, шул бер әйберне төшермә. Синең бүтән халатың юк мәллә дип язалар инде, әгәр хаман бер киемнән төшсәң. Ну, иммунитет, мен әйтәм, безнең әйтәм, иммунитет. Синең иммунитет, ә менә син күңелеңә якын аласың бугай үзе.